An thil tawn tun hmaa an thil tawn ngaihnawm tak tak te sawiin a hun tha tak mai, min pe hlauh mai a, an chungah hmasain lawmthu ka sawi a, tin Pu Liansawta hi ka vei lama mi hi a ni a, ani hi Missionary Board a Secretary a ni mek a tunah, tin ka ding lama Pu Biakhluna hi Kauhran upa a ni bawk a, chu chu a hmasain ka rawn sawi hmasa a ni e. Chuan kan inzawt chho nghal mawlh mawlh mai nga, a hmasain Pu Liansawta hianin min han hrilh hmasa zel a, an thil tawn dan chanchin kha a tul dan angin Pu Biakhluna'n a sawi bawk anga chuan Pu Liansawta hian han sawi hmasa se, zawhna a awm leh hriatchian ngaite a tul a ni le kan inzawt chho zel anga A kha kha ni e. An tawn dan kha min a hrilh se tha ang. Thil danglam lutuk phei chu ni ah ka ngai lo a, hei pasal tha pawh kan ni lo a, ram vachal pawh kan ni lo a, kan tleirawl tha za khan sawmriat pakhat kum khan khup chak chak makhaw bulah vang lui chul kan khawtlak lam Umm Vanglui ia chul kan pel a, kan chhukthla kan chhukthlak lam pawh khan khumi thlang tlak tun hma Mizo ina thlang an tlakna khawmual ah kan chhukthla a, chuan thlang tlak lui kan zawh thla kha ni a, a la thim chiah lo a chumi kan kal lai chuan aah kan chhukthla muang changin aah unau hmel hei Ang hun vial hi ni ta ve ang a, khang hun lai khan chu chu kan zu thleng tha ta a, chu chu mi hun lai chu dar sarih vial ning ka hria, sana ka en khan khan keini chu chu la torch light a han en a, silai hmeh ber torch light a han en a, sakhi han zawn kha kan tum a, Pu Hluna hian ulh bun a keng a, kei pawn ulh bun ka keng a, Torchlight kha sell thum thar ve ve kha kan keng a ni a, khatia kan chhuk thla chutia kan han insiam zo, chul kan han en chiah chu chul lu lam atang khanin thil rawn hram thla kha awm ta a ni. Ka hriat dan ber chuan A ai ti tih deuh nu chang nutling orawl tiat zet mai ai ti tih deuh hian a rawn che thla ta ruai ruai mai a, hei Pu Biakhluna pawh hian a phu deuh zawkin ka hria a, kan inkar kha hlam khat vel lek hi nia, khatia rawn che thlak takah kha chuanin ka ka hlau deuh khan ka silai mu kha ka thlak ta, Game King kha ka thun ta chu chu LG Paris siam a nia. Umm pakhat ka siah a pakhat ka ka hum tel bawk a tikhan silai leh torch light hmeh bel chung khan hian ka lo tin ta a. Pu Biakhluna pawh hian chutiang bawk chuan a lo tin ta bawk a, a rawn ti thla zel mai a, tawp chin nei rêr a lang mai a, kan torch light lah kha a hmeh thim kha kan ngam tawh si lo, kan lo tin reng mai a, a rawn ti thla zel a. chul lu khit atanga rawn tla thlak a hetah vau keimahni lam pan khan a rawn chhuk thla ta zel mai kha a lo ni a pu hluna khan eng tinge i hriat dan kha che deuh angin hemi kha i hriat kha a rawn che thla zel a tlang atangin chuan luiah khan kan lo ding dun a. Chuan vanglui kan tih hi pachang a kuang hi pachang hlam hnih ang vela zau a niang a, chutiang vel chu nia. Chuan kan electric chuan kan lo en ta silai inring chungin kan awmna atanga hlam thum vel a niang a, chutiang velah chuan, Lui dung kha kan electric kha eng tawk ve ve viau a, vau kam leh lam buar tawn buk che lawih hi kan en lai reng chuan kan hmu ta, lui dung a phe maw, lui dunga a kan lai emaw kha kan hmu miah lo a ti chuan a ral leh lam buk kha che buar tawn buk kha che luai mai ni. Tichuan kan chhuk thlakna lam tur te kha nia chuan. Silai kau sa ve ve in kan chhuk thla a, chuan a tlem chuan kan tih ve deuh chuan ka hria, chuan kan han kal thla zel kha hla vak lo i patling in a mau tluk hnih vel an tih vel kan thlen khan, Kan electric thar kha a bulb a rualin a thi ve ve ta hmak mai a. Aw, chuan kan lo pawt chat lawk anga chumi hun lai chu dar engzah vel nge a ni ang? Khami kan en hun lai hi Sakhang lai chu sana bun lai a nia. Aw. Sana kha ka bun a kan en zawkah dar sarih leh a chanve Aw. A chiah chiah vial nen kan han en tan kha. Tin, Pu Hluna khan a sawi kan pakhat a nei chu, Kan inkar kha hlam vial hian a inhlat a. Kan inkar a kan tiin a rawn tlang a ni. Mahse, thla, thla no lam pawh kha eng deuh rei rei i taksa nei chu ni se hmuh theih tur kan torchlight engah pawh a lang thei vek. Mahse, engmah hmuh tur awm bawk si lo, kan inkar a rawn tlang kha vaukam lehlam kha a chiah luai mai a. A ve ta dih mai a, aah tlem a upa zawk deuh kha ka nia hlau lo anga han lan kha ka tum a, tin kan hlau lutuk bawk lo va, chuan Pu Hluna hi a naupang zawk anin an kal hmasa la, ka tia ani chuan silai kau sain hma la hma hruai thla hnung lamah min rawn bawh thut takin ka tia nuih zet thlak deuh a ni, kan sawi vek mai nge. Ka silai kha kau sain ka pu bawk a, kan lui zawh thlak kha ka lung khawk rawk chu ni se la chuanin a hlauhawm thei mai te kan thian dun kha tawlh thluk palh thu hlah pawh mahse tawlh thlu lo khan chakma khua kha kan thleng thlat a, khua kha pu hlun a zu hlaim kha chakma khua kha. A hla ve deuh reuh aw. Aw, chu chu chu chakma khua chu a khawming in la sawi thei em? Boruna khua kan ti mai a, Boruna veng tunah chuan an awm tawh lo a. Bikuk nen a inpawlh deuh reuh in ka hria. Chu chu an khua kan han lut kan sawi kha an lo hlau khawp mai lo nia. Eng khan ti thim zel mai an inchhung luh pawh khan remti tha vak lo nghe nghe a, an tlai khaw hnuah chanchin ka hriat leh dan chuan kha chul luah khan chakma pakhatin a nupuia sahlumna a ni an ti a, chuanin inchhung luh pawh khan remti tha vak lova bulb kan dil an nei reng a neih chuan phal lo a ni. Kha kha keini kha an hei chawr an ti mai a enge a nih varanda dawh ah khan kan thu a kan hah chawl a kan haw chho leh ta thla de kha chu kawl a liam lek lek tawh chu chuan kan haw chho kha hei pu Biaklun ah hian-- Hmeichhe rawn chhit tur pawh kan nei tha lo nen, khatia bulb phal lo bawk nen, tin i kan tlem chuanin kan thla kha a muang lo deuh niin ka ring a. Hakha chakna thla kan hal ka sawi deuh nen. Aw. A, khawnge thui tak min thlamuan theih takin kan ti a, chakma ho thlam kha thlam rawp tawh lam kha kan hal ta tur mai ni. A mak zia chu kha kha thui fe chu min muan a ni. Zo pang kan thlen thleng khan min muan a ni. Chung han ngaihtuah chuan tlem chuan kan pa ngai ai chuan kan hlau hret niin ka hria. Aw, a ngaihnawmin a beng var thlak hle mai chu ti. Chu chumi thu ah chuan Pu Hluna hi kan sawt leh lawk ang a, chumi lai a hmeichhe rawl a rawn rik thlak lai vel chuanin nangma hlauh nat a awm em? Tlem tal emaw? A hmeichhe rawl han tih a tlang atang khan a rawn che thlar vawn vawn a, a thui pawh thui deuh a tlang kha chuan keini kha lui a lo awm reng kan nia tichuan a rawn che thla zel a Enge nih kha kan hre lo a, han hlauh viau dan pawh chu ka hre lo a, khatia kan en reng laia amah hmu miah si lo a, vau kam buk an che luai kha chu tlem chuan thil eng emaw sa ni lo tih kha chu a hriat theih a, i tlem chuan ṭih rukna chu awmin ka hria. A ni duh kawp ang a hmun a hun laia chumi lai taka awm tan phei chuan tianga in lum atanga sawi leh tawn lai tak tak hi chu a dang daih tih hi ka hre ve a ni tih a ka rawn sawi tel duh a ni. Kan la tleirawl deuh bawk a, bawkan a ram chhuak ngai lo ngang kan nia, kan kut hleih vel leh awm hleih vel khan silai te kha a la free a, silai mute lah a la tlawm bawk nen khan. Aaa kei phei chuan ei sa tak hi ka kah pawk a hre fo a, zawng ngau te hi chu ka kap ve fo a, hei pu hlun hi chuan sa dang te pawh kapin ka hria. Kap ve nual a, a awh lam hian ka awk tam zawk mah a, kum khat ah kum khat ah vawi kum khat phei chu kum khat chhung khan sawm pahnih chu a kah nen ka la lut ve a, amaherawhchu a bak chu ka chhunzawm em em hran lo va, I pasal tha han tih ang tur te chu kan ni lo va, i hei tun ang hunah sa te vang tawh a, silai te hi chu hming chuan kan han lek ve a, kah tak hi chu ka kap tam lo. Aw. Ani chuanin Pu Hluna hi tun hma a, tun hma khanin sawi ka hre fo thin a. I ram vahna ah zawng dangdai deuh mai, zawng lian dangdai deuh mai i hmu an ti a, chu chu min hrilh chiang thei em aw? Aw, thei mai e. Aw, i chhim luang kan tiah khumi damdiai nen kan inkar ah khuan zawng rual ka veh kha A mak khawp mai a, khatia ka han ve chho kha pa Lianpui pawh ni lo, zawng a pangngai ang hi ni. Mi rawn en chiah mai kha a khabe hmul hi sei deuh mai. A, hei a dul hi zuk thlengin ka hria, mi rawn en hau mai a, kei pawh chuan kah mai kha ka tum lo, ka en reng a tichuan ani khan mi en reng a, khatia kan in en chhung khan I ka hmuh loh hlanin a lo bo leh a, khatiang zawng kha ka la hmu ngai re reng lo a mak ka tia, i zawng pa lian tak pawh ni lo, i lianpui pawh ni lo, a kha be hmul kha sei em em mai ni kha kha ka vawi khat hmuh na nia, tin a dang pawh hi ka la hmu leh lo re reng a khatiang kha. Kha khat tak a na bang lo ho pawh an hmu nuam e khatiang kha. Aw eng chutiang ang chu a mak hle mai, chutiang zawng chu Discovery ah te Animal Planet ah te pawh chutiang ang chu kan la hmu ngai lo a. Aw TV ah te pawh hian kan en thin a, chutiang anga kha be hmul sei tak ang kha TV ah te pawh hian ka la hmu chiah lo. Aw han kah chhin kha chu chak awm a mahse kei pawh kha enge ni ih ka en tui lutuk kha Ani pawh khan mi en chiang khawp mai chuvang chuan a khabe hmul pawh kha ka hmu chiang em em mai ni. Kan in en reng a tichuan ka ngaihsak loh chhung khan a lo bo leh ta daih a, tichuan kap lo chuan ka chhuah ta. Aw, a mak hle mai. Aw a nih, Pu Liansawta hi ka han zawt leh anga thil pakhat. Hmanah in ram kal u ngauin a zui che u niin an sawi a, chu chu min hrilh chiang thei ang. Ee, kha kha ni e tak a na. Min zui e lawm. Hei ka thiante Pu Lalnuntika, dikte a ka ti mai kei chuan, le Pu Thansanga. Ti nen hian sazu kan hmu a, khutah phai han ti ila ihh phai lui zu hne lo ah khan sazu kan hmu a, kan haw lam kha u ngau in mi zui ta, kha khan mi zui zel mai a. Kan ning khawp mai a, Punundika hian a thinrim khan vawm mai hi tum a, mahse kan aiu Pu Thansanga khan eh khatiang an vawm ngai lo, kal lo kal mai mai rawh u tia kan kal chho zel a, a khat tawk khin eh a aw kha ti danglam leh thin a, a chang leh hniam deuh ang khan a rawn u ngau a, chang leh sang ang reng deuh te hi khan min zui chho zel a, zo chho kan thleng a, A tawp tawh meng chu kan tih nak lai han mi la rawn zui zel mai a hetah ih blue mount tlang kan ti sawmi kan chhuan chhoh chhoh dawn hnaiah sawn dictate te khan ih chawl lawk ang un ti ang a kan chawl a mi te kan cheng a thing te kha kan han tuah belh a a la rawn u ngau leh a hnai ang reng se fiak ang reng bawk si kha pu lalnun dika thin e tuar tawh la eng pawh ni rawh se ka vawm dawn tiat Thing thuling tha ver bawr khan vawm thla ṭek chhuih a reh ta dawk mai a. In kan han thleng chu Pu Thansanga pa khan, E, in van van nei ve, kei te hur a nih chu, an kawlh duh si in, in vawm aw, in vawm chuan a teuh hle a nih dawn chu. Chuti chu lo sakhua thleng rawn zuinga ran vulh dang te pawn an tuar phah thei a ni sin, a van in van van nei ve le tia kha kha U Ngau hi chihnih a lo awm dawn niin ka hre ta, mu U Ngau hi chu ka hmu fo a, an U Ngau dan hi fiak a, khami rawn U Ngau tu kha chu tham deuh a, tin le nghawr deuh tlat mai a, sakei hur chu a nih tak hmel e. ka ti ta ni. Aw, a mak hle mai a ni. Pu Hluna hi ka han zawt leh ang a, hei tun hmain ramah te inkal nasa a, ram pilril tak takah te, chutiangah te chuan sa dangdai deuh emaw thil mak deuh hlek te I tawn in neih tawh ka ring a chu chu enge ransa pian mak deuh hlek ang chi te i tawn tawh min a hrilh theih. Aaa chutiang ang ransa mak danglam tak chu ka tawng lo a marawh chu thang te ka kam hrat ve a zingah te hian ka en thin a Tum khat chu Seiru kherh hi ka ak a, khu Jabuti tui khur kan tih mai. Khu mitthlangah khuan ka thang en kal kha Ui Pachal Tiat hi chu niang a, zawng ral kan tih ang hi nge ni aw ka tia. Ka sairukherin kawngah a ding chat mai kha sairukher chuan ka zuk per a, a awr hnuai lei hi ka zuk per khusat mah. Tlan chhiat reng reng a tum ta lo a, ka lam hawi khan a rawn hawi ta, chu veleh Kei chuan ka chempui ka phawrh a, ka rawl nena lamah kan tlan thla phut mai chu. A thlawk nge niang aw ka tia Zabuti lui kawr kha thuk tak a nia. A awmna ka zuk thlen chuan a ral lehlam the hlei khan dak chiah mekha kha ka tawn pakhat a. Kei te kan han tih ang chiah hi chu ni ngem aw ka tiat ui chal tiat vel chu niang zawng ral kan han tih ang hi niang mihring te chu eh an hlau lo ve chuan ka hria chu kan perh pawh in tlan chhiat tum lo in mi rawn en kal mai a kei khan Sairu kherh ringawt a han tih kha chu ka tia ka ip te pui a ka chem chu kan phawrh a ka rawl nen a lamah chuan kan zuang thlat a. Ani pawh chu a tlan chhet a, chu chu ka tawn pakhat leh chu ni deuh mai a. Aw, a ngaihnawm hle mai. Aw le, ani chuanin hei tun tum atan chuanin duh tawk phawt mai ila, ni dangah te Pathian zara kan dam a, kan la inkawm chho zel turah ngai ila. a tawp nan Pu Liansawta hian kawr kawr nu tap tih thawm hi sawi dan chi hrang hrang mi hrang hrang in an sawi dan hi a awm fo mai a, i ngaih dan min han hrilh ve leh la. Kawr nu tap hi Mizo thawnthu leh hlah hian a tam a, amarawh chu kawr nu tap hi vawi hnih chiah ka la hria, kan naupan line field ah kan awm a kan in, Salem chanvela pu lal dum ho in kawr nu rawn hram ta, kha kawr nu hram dan kha ṭap hi ang khawp mai a hmeichhe ṭap hi, kan tlan chhe ta vak mai nghe nghe a, tin sangkha zakua sawmriat pasarih kum kha ni ta in ka hria, MS Tivas, hemi tuipui Bahrei lama kal lai khan, vawikhat chu Kan haw thla Aizawl teng college kal haw kha Sawmi dam pangaw laiah sawn kan chuanna bus kha chhe ta tlat mai a, chu chuan tlai dar li a thim deuh thut thut tawh ih a nia vel ang a ngawah kha chuan a thim deuh thut thut tawh. Bus vel ah conductor leh driver te an buaipui lai khan keini khan mei zial te kan lo chu kan lo thu a bus a chuang zawng zawng kha. Chuti lai chuan kawr nu chu rawn hram a. Chu chuan kan hre hnai khawp mai a, Mizoram mi phai leng mi te pawh kha an chuang ve bawk a, hmeichhe thenkhat kha chuan awi a hlauhawm reuh te an ti a, mahse hriat chin ve hi ka duh tlat mai a, ka va kal hnai ta hramna lai ni awm kha, chu chu ka hnaih phei zel a. Kawng bul, kawng atanga hlam pawh tling lo ah hian thing dawr kungah hian a lo hram a lo nia. A dum a nia thereng. I nipui thereng tir vel hi nia nga. A hram tawp lama an inhni dih feih feih te chu tap hi ang tak tak khawp mai a. Kawrnu hram hriat dan hi in ang lo a, tin chu lo ah chuan kawrnu ah hian inbialna hi tam mai a. Kei. Kawr nu an sawi ka hriat reng reng chu ngaw dur thereng a ni a, i thil danga an sawi dan hi chu i ka pawm chiah lo deuh in ka hria, ka hmuh ve chhun kha leh ka hriat ve chhun chu thereng hram a ni tlat mai. U Leuh kha a ni le, U Leuh chungchang hi Min hrilh leh ta sawi dan chi dang dang a awm a, ka hriat dan chuanin Lai King thla nei an ti mai a, chutiang chu nih a lo ni chiah nge tih kha min a hrilh leh thei. Aw, Lai King thla nei hi U Leuh hramnah hian a awm duh khawp mai a, ang zip zep hian ti khan a ti pep pep thin a, keipawh ni ngei ah ka ngai, Pi Pu te pawh an lo sawi, hei Lai King thla nei hi a ni ah ka ngai a, amah chu Blue Mound a kan thawh lai khan Kan inhnial nasa maia kei kha Laikin thla nei hram a ni tia chang ka nia. Mahse tunah chuan hei Doctor a ni tawh a, Doctor Zolianthang a. Amah hi MBBS bak MD lai lo ni tawh a. Khang te nen kha kan inhnial a, kan Principal khan a lo ning ta deuh aniang, i fiang u ti ta. Blue Mound luh hma lawkah khan thing ro sang deuh hi ding a, kha kha. Thereng dum chu a awm ngei mai a, a hnuai te khan Laiking thla nei te hi ang zip zia pawhin a awm a, khi Laiking nge khi ni khi ka ti a, mahse Pu Zamlo khan a hma kan lo inhnial tawh avang khan ka hming thang a, tunah chuan Aizawl a awm tawh a, pawhfan perh pawhfan seiru kherh perh thiam zet mai kha seiru kher a lo ken tir a lo nei a, ka kha Pu Zamlo chuan Ka hming thang ania chuan khi mi lai king lai zat khi per rawh le sap tawng khan a tirh tin vang vang an per tlatei nawk a hram ngai khan la hram reng mai la u leh reng mai a chumi hnu chuan ka la dang duh chuang lo ka la tang tho mai hei chantawna tang lui tlat zel mihring ang deuh hi ka nia. A hnu lawkah tuna Blue Mound kawn lai tak Lal Kaithanga Memorial setah khianin thing a awm a, tah chuan a hniam tawh bawk a, a hram leh ta a ni. Kan kal leh ta zirtirtu ho zawng zawng kha. Chutah pawh chuan thir ring hramna hnuaiah Laikin thla nih kha lo la awm tho a, Pu Zamloa kan Principal Tunah chuan min bur a, Santoa Salvacion a khan Territorial Commander niin a boral tawh a, ka khan ka hming thanga bawk chu Thereng khi per rawh a ti. Thereng chuan per tla ta, u leh u hram kha reh ta daih mai a, Lai King kha chu a la ang ziap ziap tho bawk si kha ka tlan hun kha phet ta a ni. Tin, Mizoram thenkhatah pawh hetiang deuh hi a fiah hi an lo awm ve nual a, chuan Mizo UP putena kan lo in zirtir u leh tir hram hi lai king thla nei ni kan tih hi ka ngaihdan kan sawi teh ang. Pi pute khan a hram chiah hre si lo khan lai king thla nei thlawk thei ang an hmuh kha chumi hram chu niin an puh ta kha kan in zirtir chho ta zel a, ni ah kan ngai ta niin ka hria. Chuvang u leuh te hram hi keina ka finfiah ve naah chuan Lai King thla nei ni loin thereng a ni e. Aw. A beng var thlakin a lawm awm hle mai. Thil hriat chian lah te kan hriat chian pha. Awle, tun tum atan chuanin kan duh tawk vat anga hei ka bula mite hi tawn hriat ngah tawh tak tak an ni a. A bikin ka vei lama mi Pu Lian Sawta pai hi chu a vang lai velin Hmun hrang hrangah te zirna avang ten a awm kual a, tawn hriat tam taka dai tawh in ka ring a, ni dangah in puah chahna tha zawk nen kan la rawn in kawm leh turah te ngai ila, tun tumah chuan tuna mi ka khati zawng kha kan hun neih theih chu ni se kan lawm e.